Fikala Mélanie zanak'i Sahondra anie efa ohatry ny kely dia efa manao sipa sahady e. Tsy mba miteny mihitsy ny ray aman-dreny fa dia kena atao izao ataon'ilay zaza rehetra rehetra izao. F'angaha dia tsy mba maiky ny hanambady mihitsy ilay Mélanie zanak'i Sahondra e. Ah, toa hoe mbola miasa, miasa, miasa, miasa foana hono, tsisy lehilahy mazaka an'izany akia. Hoe hanambady sahady anie hono ry kialamela anie e! Bevoka mihitsy angambany ingahy. Hum. Fa rahoviana ihany hozy aho vao hanambady ilay hoe kialamela anie e! Zanaky rodoty etsy avaratra efa roa ny zanany. Ilay nikialamela anie tsy mbola hitako mihitsy ny lehilahy anankiray na dia niditra tao amin'ny lava-tranon'izy ireo io ary. Ah! Ilay Melanie izany anie dia efa tena atao lahankatsaky mihitsy e! Nanala zaza angamba iny. Mijaly ara-panambadiana koa izany hono ny teo henoko. Izany no tena mampahihy kely azy iny. Pô matavy koa nama le melanie ah mampiasa fanabeazana aisana angambany izy iny tokony koa le tsy mba mifidy ny zavatra atsofoka any ambavy fa dia hohanina daholo ity fatikanina rehetra ity mba vehivavy ohatr'izao ihany anie vehivavy anie jerijery mila mba mikarakara vatana fa zao ve ny entina ny tokantrano matavy vondraka be ohatran'ny Ah! Lasa any andafy anie hono i Mela ny zanak'i Saondra e! Inona koa fa nangalatahaka ny zanak'i Doutera etsy avaratra fa lasa tany ny zanak'ireny dia mbola andeha koa neny zareo. Hoe ahoana no tsy handeha e! Ho any andafy any dia tsy mba mandefa entana ho an'ilay fianakavia sy ray aman-dreniny mihitsy anie hono e! Hum! Tsy hitako izay dikany tsaloha ohatry ny anay mipetraka tsara aty amin'ny birao aty mikarakara ray aman-dreny tsara tonga isaka alahady manatitra sakafo foana sy manatitra cadeau ho an'ny reniny. Izany no tena zanaka izany. Humm toa hoe mahazo entana avy any andafy avy any amin'ny zanany foana anie hono kala sa hono re? Humm alefany amin'izany izany sidina soixante dix huit izany hono ny entana dia roa herinandro indraindray latsak'izay ary dia efa tonga ao amin'ny traondra hono ny entana humm sidina soixante dix huit ilay izy a fomba fandefasana entana avy any Europe ary la Frantsa indrindra indrindra dia alefa any Madagasikara ilay izy humm vetivety kely no sady azo atokisana tsara mihitsy Le zanako ramatoa aloha tsy mbola nanao an'le izy e, tsy mbola nampiasa fa tsy maintsy antsoin'i Sahondra ihany angamba ny ahy hoe ahoana tsara ny fandehan'le sidina soixante dix huit ity fa toa ohatry ny misy promotion koa ny zareo amin'izao. Hum. Fa le zanako kia, le zanako aty à Madagascar tsy miandry an'izany izy fa isak'alahady izy dia tonga mangy anay mivady foana manatitra cadeau kely. Fa toa efa roa taona nanambadiana anie ry Mélanie dia toa ohatry ny tsy mbola niteraka foana e, momba mihitsy angambany izy iny kia ka. Hum. Na mety lehilahy maty fitefy sy mazaka dia marazan'i Koto koa angamba ny vadin'i Kiala. Efatra be zao ne hono ny zanaky ry Melanie e! Fa nga de tena tera-betro mihintsiny izy ity! Ha! Mba mampiasay ihany fanabeazanay zanaka a! Nga de tsy azo calmena mihintsy ity filany ity fa de isaky mitady ramose de tsy maintsy manome fo madama! Ha! Toa hoe nisara-bady anie hono zanaky ry Saondra e! Ha! Tsy nahatana lehilahy akory kiala! Mety tsy mahay nahandro sakafo angambany! He! Vady anie jerijery e! Zay mihintsy no tena nampisaraka zareo roa angambany! Dia ohatra ny dia tena mifankatia be tsy miady ireny mihitsy ange ny zanak'i Risaondra sy ilay vadiny e. Misy, misy problème ao, sûr mihitsy aho. Rehefa ety Masimboka ety dia motakotakona ilay izy fa any an-tokantrano ao mikorontana be mihitsy. Tsy possible mihitsy ny tokantrano io, tonga dia milamina be mahafinaritra be ohatr'ohatran'ny tsy possible mihitsy fa misy zavatra tsy metimety, tsy mazavazava mihitsy ao fa fitaka fotsiny izao. Mivory anie ry kiala e, fa tena ny voramena sy ny vontom-beodrano ny mason'i Mélanie hitako nivoaka teo. Toa hoe vonoin'ny vadiny hono. Ha! Ny olana amin'io anie dia ity e, tsika vehivavy a, henjana loatra raha hiresaka, be taim-bava loatra, ka rehefa hohanin'ny ramosakely indray mandeha dia tsy mazaka. Izao ny vokany. Rehefa miteny izy hoe tsy tiako ity namanao ity, tsy tiako nenitoanao ity, tsy tiako ry cousin-nao ry, tsy tiako kozinanao ity, dia aleo tsy mitady zavatra be dia be, aleo tonga dia manaja tena, tsy miresaka amin'ireny olona ireny rehefa tsy tian'ilay ramose. Fa tsy mbola force tena ohatro zao zao zao. Toa ohatro vitanan'ny vadin'ny tômôbilina anie ilay kiala Melanie e, cadeau-ny. Hum! Sady toa ohatry ny izy miambina zaza, dia kiala Melanie afaka mandehandeha miklimbalimba miaraka amin'ny namany ihany mandeha miantsena hoe fille entre fille. Hum! Misy zavatra fenon'io lehilahy io mihitsy matoa ohatry an'izao. Tsy possible mihitsy ny lehilahy mendrika sy tsara ohatry an'izao. Hum! Misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ao. Zao sarosaromana ohatry zao foana ilay izy hoe sambatra be ohatry zao hoe dia sarosa, hum! Tsy possible mihitsy izany fa misy zavatra. Tsy metimety mihintsy aho. Misy zavatra fenofeno izy roa ao. Bref, hitanareo niniana atao Melanie a, am fiainany a, dia tsy maintsy misy an Isabelle miteny foana. Mahita tenenina foana izy a, am izay atao Melanie am fiainana. Ka ny tiako tenenina aminareo dia hoe miaina am fiainanareo a, ataovy izay mahasambatra a. Izay ny hafatra avy aty am Mickaël Anapsy dia oroka mamy.